Quran-ı Kerimde çoq ayet-i kerimeler bar, elbette ki, ahlâqnen alâqalı, umumiy areket tarzınen alâqalı. Esasında dinimiz tek ahlâqiy mevzularğa baqmaz, bütün, em bizim medeniyetimizniñ temelidir, elbette ki, em de insan yaşayışınıñ bütün taraflarını içine alır ve belli bir prensipler yerleştirir ve musulmanlarnı yönlendirir. Allahu Teala nurdır. Quran-ı Kerimde o şekilde keçe. İlim de Allahnıñ nurundan bir parçadır. Biz qırımtatar tilinde münevver degen sözni qullanamız, o da nur sözünden kele. Ziyalı kelimesi de, o da ışıqtır. Onıñ içün men bilesem, bütün bundan şu netice çıqa, nasıl ki, Allahu Teala Quran-ı Kerim peyğamberler vastasınen insanlıqnıñ kitecek yolunı em bu dünyada da, em de ahirette aydınlatqan olsa, Müneverler de, ziyalı kişiler de, ilim erbapları da, olar da halqın em kününi, em de kelecegini aydınlatmaq ile vazifelidir. Onıñ içün öyle bir fikir olmalı ki, o, insannıñ yüregine bir suv serpsin, em kününi aydınlatsın, yani doğru añlamağa sebepçi olsun. Çünki er kesniñ böyle bir teren analiz yaki fikir yapmağa qabiliyeti olmay bile. Ve esasında halq içinde aydın kişiler bunıñ içün bardır. Olar belli bir içtimaiy nagruzka yani içtimaiy bir ağırlıq üzerine alğandırlar. Bu ceitten baqacaq olsaq, Quran-ı Kerimde kene de fikirge çoq emiyet berile, men aytıp oturmayım, amma bu bir cemiyetniñ, toplulıqnıñ areket ettirici bir unsurdır. Eger bir filosofiya olmasa, o vaqıt millet, halq, ümmet olsun qayda kitecegini bilip olamay pek. Er kes dağıla, birisi bir tarafqa çeke, ekincisi başqa tarafqa çeke. Quran-ı Kerimde aytqanımday, fikirnen alâqalı, bilginen alâqalı çoq ayet-i kerimeler bardır, çoq emiyet berile bu meselege. Oquşqa bizim halqımız da sürgünlikte olsun, ondan soñra olsun, buña emiyet bergeni içün oqumağa, ilim tasil etmege, belkim bu derecege kelip yetkendir, Vatanına qaytıp kelgendir. Çünki başqa Vatanına qaytıp kelemegen halqlar da bardır. Men belesem, biz bu sebepten qazandıq. Ve yigirmi yıl boyunca da bayağı şeyler yapıldı, elbette ki, şimdi de mına ürmetli Fevzi ağamız olsun, ondan soñra Gülüver bey olsun, İsmail ocam olsun, er kes belli bir passivlikten, ondan soñra Realnıstke qaytmaqtan baas ettiler, bunıñ aqqında ayttılar. İslam dininde buña aqiqat dep aytıla. Yani realnost aqiqattır. Yani biz qırımtatar tilinde de onı o şekilde qullanamız, Allahu Teala haqtır. Onıñ qarşılığı batıl, yani boş şeylerdir. Quran-ı Kerimde öyle misal ketirile. Nasıl ki bir sel dağdan Engeni vaqıt o suvnıñ töpesinde çöplükler ve köpükler peyda olur, o küçlü aqqan suvda. Amma belli bir vaqıt keçer, o suv tınar ve o töpedeki köpükler episi olar ğayıp olıp kiter, amma temiz suv, tüvden aqqan suv o qalır. Böyle bir misal ketirile. Haq ile batılnıñ Misalini körsetmek içün, işte, bu töpedeki köpükler, olar boş, söz, faaliyet, yalan söz, iftira ve ile ahırı, olar köpük tayın töpede. Amma aqiqat, o, bu temiz suğa beñzetile. Onıñ içün biz de Vatanımızda yaşar ekenmiz, men bellesem, Bu kene de, elbette ki, real ayattan uzaqqa, çetke çıqmayıp, buña uyğun olaraq bir fikir beyan etmek kerekmiz, çünki nasıl proyekt sen teklif etseñ et, ep bir belli bir uquq nizamı olsun, siyasiy nizam olsun, tışına çıqaraq sen onı ayatqa keçirip olamazsıñ. Yani bu bir real baqış olaraq aytam. Ve yardımlaşuv, elbette ki. Mında. diniy idare olsun, ilim adamları olsun, yardımlaşmaq şart. Çünki eger din, bu bir milletni, halqın yüregi, qalbi ise, ruhu ise, elbette ki, ilim adamları, münevverler, ziyalılar, bu halqın aqlıdır. Aql ile qalp birlikte ketkeni vaqıt başarılıp olamaycaq iç bir mesele, Yoqtır, olamaz. Tıpqı bu bir insanğa oşay. Nasıl ki, insannıñ duyğularınen, yüreginen, qalbinen, aqlı, fikri birge areket etse, o insan cesur ola, mesüliyeti üstüne ala. Meselâ, bir proyektler özüne çize ve kimsege baqmadan, özüne işanıp, Allahu Tealâğa, elbette ki, işanıp, daha soñ özüñ küçüne de işanıp, emin atıla ve onı yapmağa başlay ve başara. Aksi insanlar, şübelenip oturğan, belli bir aqlında şübeleri olğan, yüreginde belli bir şübeleri olğan, özüne işanamağan, qorqqan, mesüliyet almaqtan çekingen ve ilâhre, qınağanlarnıñ qınamasına qulaq asqan kişiler, olarğa mına bir nevdaçnik dep aytalarmı, çette qalıp kiteler. Bizim halqımızın da bu şekilde böyle çette qalıp kitken, bir şey beceralmağan bir insanğa oşap qalmasını istemeymiz, elbette ki, iç birimiz. Onıñ içün ya yardımlaşuvınen birlese, mutlaqa bu manada olmaq kerek. Realistliknen alâqalı kene de tenqitler aqqında aytıldı. Biz öz-özümizni tenqit meselesinde aytamız, bir-birimizni degil de. Aytılğanda vaqıt, men birlesem, mında din öz başına İnkişaf bekim eter, insanlar namazğa barır, bilmem, zekâtın berir, orazasın qılar ve ilâhre, amma daa soñ teraqqiy olmay, cemiyet pek ögge kitmey. Meselâ, İsmail Gaspalıniñ de faaliyeti, men bellesem, bundan çıqa. E, o da kördi, o, meselâ, pek konservativ olaraq qalğanını, bu eski mollalar ve ilâhre, onıñ içün işte biraz ilerici fikirler ortağa qoymağa areket etti. Onıñ içün tili olsun, universitet, publitsistika ve ilâhre, ve ilâhre. Biz aytqanda, bu, bizim mirasımız, epimiziñ ve biz onıñ içün, nasıl deyik, qasevet etemiz. Onıñ içün İslamda, yine ahlâkiy taraftan baqacaq olsaq, muraqabe ve muhasebe degen şey bar, bu, tasavvufiy arekette. Muraqabe, bu, közlemek, közetlemek, nablüdeniye. Öz-özümizge bir baqmaq. Muhasebe, ebet, esaptan kele, öz-özümizni esap etmek, tenqit demege mülkün mında, muraqabe ve muhasebe. Yani kimse öz üstüne almasın, biz ne yapıp oldıq degen pozitsiyadan areket etsek, men belesem, diniy saada, til saasında, başqa fikir yürütme saasında, men belesem, bu tek faydalı olur. Birlik ve qardaşlıq meselesini men qısqa-qısqa keçem, vaqtıñıznı çoq almağa istemeyim. Birlik ve qardaşlıq, elbette ki, inkişaf Vatanda olur, başqa bir yerde olmaz. Kim ne aytsa aytsın, istese beş million, istese on million Türkiye, Rumıniya, bilmem, başqa yerlerde olsun, mında elli adam qalsın, tamır bu elli adamdır, qalğanlar hepsi daldır. Bu, bu şekildedir. Onıñ içün biz bir fikir üretmek kerekmiz, bir generatsiya idey, bilmem, mısli, bu halq ne olacaq, çünki andakiler de tamırdan suv ala, olar bizden ğıda ala ve alacaq, eger tamır qurusa, o bir taraflar, elbette ki, assimilâtsiya olıp kitecek, bu belli bir şeydir. Onıñ içün mında halqnı saqlap qalmaq Tışqa çıqmaması meselesi, mına aytılğan edi daa evel, bizim yaşlarımız, intelligentsiyamız başqa bir yerge kitmemesi meselesi aktual. Ondan soñra insanların böyle birsige canı avurtıp, küsüp, darılıp, bilmem, ruhtan tüşip, ümütsizlikke tüşip, bilmem, çıqıp kitmesi, bu da, elbette ki, doğru degildir. Muhammed Ali qardaşımız aytıp keçken edi, İslam dininde ümütsizlik degen şey yoq. Bu episi bizim ahlâkiy temellerimizdir. Elbette ki, bunıñ içün biz, men belesem, em künümiznen alâqalı bir analitika yapmaq kerekmiz, bir vaziyetni açıqlamaq kerekmiz halqımızğa. Ve bu siyasiy vaziyetnen alâqalı degil, çünki evelde de böyle içtimaiy bazı ceryanlar olğanda men analitikanı pek körüp olamaydım, doğrusını aytsam, em gazeta, jurnallarda, em ziyalılarımız tarafından. Bazı, bütün areket, diniy olsun, bu fırqalar meselesinde olsun, islam terrorizm meselesinde olsun, başqa milliy meselelerde olsun, mencesine analitika bir parça azcaraq edi. Onıñ içün bizde umumiy olaraq daa ziyade tarihnı araştırmağa yönelik böyle bir ilmiy, Aktsentler bar. Meselâ, eski arapça yazılğan, osmanlıca yazılğan eserlerni transkriptsiya yapmaq, tarihni araştırmaq, e, bu, bu episi kerek, o episi müim, o, bizim köklerimiz anda. Amma onı endi künümizge aks ettirmek kerek, künümizni aydınlatacaq bir şekilde interpretatsiyamı etmek kerek, deyim. Yani. O eski tarihiy bilgiler künümizge fayda ketirmek kerek, biz añlamamız içün şaraitni ve kelecekni de aydınlatacaq bir şekilde, elbette ki, ilim adamlar onı bir özünden keçirip, böyle içinden keçirip, bir daa halqqa endi azır, özgün bir formatta taqdim etmek, men bellesem, kereklidir. Ve mesüliyet meselesinde kene de. Peyğamber Efendimizniñ hadisleri de çoq, epiñiz çobansıñız, sürüñizden mesüliyetli olacaqsıñız ve ilâ ahire dep. Onıñ içün epimiz, elbette ki, belli bir mesüliyet taşıymız ve bütün yapılğan şey bu halq arqalı yapıla. Meselâ, ticaretçisi ticaret, aqça qazansa da halq arqalı qazana, çünki halq mında, o mında ticaretini yapa. Siyasetçisi de öyle, din adamı da öyle, halq arqalı işler yapa. Milliy tasil olsun, kene har halq arqalı yapa, demek ki, bizim bir halqqa nisbeten borcumuz bar, mesüliyetimiz bar, elbette ki. Bunen alâqalı olaraq, kene de ziyalılar, ilim adamları, bekim Bir din adamlarınen birleşip, kene de aytqanımdayin, qalp ve zeyin, aqıl birligi yaparaq, başqa böyle saada faaliyet körsetken kişilerge böyle aydınlatmaq kerek öglerini. Meselâ, bir iş adamları çette öz başına cürmemek kerek, öz başına, meselâ, bir proyektler yapa. Meselâ, halqqa ne kerek şimdi, onı oturıp qarar bermek kerek ve iş adamlar toplanıp oña, meselâ, aqçı bersin ya da qoşulsın o proyektlerge, öz başlarına anda fondlar tizip, meselâ, areket etmesin. Bu endi konkret adım olaraq bekim teklif eterim. Çünki, eee, eller, ayaqlar, til Meselâ, o, ögge kitmez, aqıl ögge kiter. Qalğan bütün beden ve azalar aqılnıñ artından kiter, yüregini artından kiter. Bizde ise aksine, meselâ, siyasetçisi çapıp kiter ögge, bilmem, iş adamı çapıp kiter ögge, başqası çapıp kiter ögge, ve ilâhre, ve ilâhre. Jurnalistler spikerdir. Meselâ, siyasetçiler bu qoyulğan işni soñuna alıp barmaq içün bir instrumenttir, ebet, siyasiy belki bir struktura olur ve ilâ ahire, amma olar aqıldan öge çap kütmemek kerek, men bellesem. Yani onıñ içün halqımıznıñ kelecegini aydınlatacaq bir kontseptsiyamı ola, bir dorojnıy kartamı ola, oña ne aytsañız aytıñız, Men belesem, kene de bizge toplanıp yapmaq kerek. Men belesem, bu toplaşuv belkim bir canlanmağa sebepçi olur. Esasında men onıñ içün mında iştirak, seve-seve iştirak ettim. Sağ olsun, Muhammedali qardaşımız davet etti. Em de medeniyetimizniñ temeli olğan bu müitte, bu yerde Ve soñki olaraq şunı da aytayım, ağa-qardaşlıq meselesinde, halqımıznı qorçalama meselesinde biz halqımızın evelden, ezelden berli, daa doğrusı Qırımda aytayım böyle, meselâ, soblüdayuşiy, nesoblüdayuşiy, ondan soñra, bilmem, yahşı tatar, yaramay tatar, şimdi de o devam ete, maalesef, bazı matbuat vastalarında, meselâ, siyasiy uyğun olğan, uyğun olmağan, satqın olğan, satqın olmağan, bu da olacaq şey degil. Eger böyle kitse, halqımıznıñ içinde halqımız bir-birine duşman yapılacaq. Onıñ içün men bellesem, bu meselege de bizim ziyalılarımız, ilim adamlarımız bir qıymet kesmek kerek ve